Maiteirory mba'éichapa jahechamíta hína ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñepyrũraite jehecharekóta hína ko ta'angamyĩme oñe'ẽva hína San Juan ára reheguáre. Primeramente vamos a observar un video sobre la fiesta tradicional del San Juan en nuestro país. Upéi ñembohovái porandu, vamos a responder algunas preguntas en base al video observado. Upe rire jaháta hína ñaneranduhápe togue ko teĩ pa teĩme, página sesenta y seis de nuestro libro, pépe jareko hína peteĩ moñe'ẽrã ha'éva hína San Juan ára rehegua. Ñamoñe'ẽta ha upéi jajapo tembiapo. Pépe jareko hína péicha, héli. Tembiaporã, peteĩ. Ambo'éra ko'ã ta'anga, vamos a ponerle nombre a esta imagen, mba'épa hína ohechauka upépe. Upe rire ñamoñe'ẽta, moñe'ẽ, leo, he'i péicha, San Juan ára. Jasypoteĩ mokõipa rundy ára jave oñegueromandu'a San Juan ára Paraguáipe. Ymaite guive ñane retãme ojeguerohory oñemoag̃ui vove ko ára tuichaitéva, opa henda rupi oiko oñembosarái. Oñemomba'eguasúvo Señor San Juan ára ha avei ñembosarái vy'arã oiko hag̃ua. Umi táva oguerekóva ko sánto itupãóme ojako ñembo'eguasu ápe ojeju yvy rupi, mba'yrumýime, mótope, karrétape ha avei kavaju ári. Pe tupãó jahecha oñembojeguapa opaichagua mba'e porãme, oĩ oguerekóva yvoty apesã kuatia piriri oveirapa ha inimbo, ñembosarairã katu yvyra puku oñembotyryry yvyrasyrã, opavave tapicha ñopytyvõve omba'apo osẽ porãite hag̃ua ñembosaraikuéra vy'arã. Umi mbo'ehao rupi avei ojejapo ko'ã mba'e porãita, mbo'ehára, temimbo'e, sy ha tuvakuéra katuete oñembosako'i vy'arã. Ñembosaraikuéra apyte pejejuhu katuete guyrasyĩ, pelota tata, tata pỹi ári jehasa, tóro kandil, kure ñembohuguái, páila jeheréi, karréra vosa, pudakái, nóvia kogua, vúrro ñedoma, ha ambue mba'e. Kuimba'ekuéra ojatapy sununu tata pỹi ári ojehasa hag̃ua. Tatápi rire mby jáicha overapáva ojupi ohóvo yvate, kuñanguéra katu ombosako'i hyjupyrã oĩma oitýva pái la akúpe ha ochyryry pytãme osẽ pastel opaichaguáva. Oĩ avei chipa, mbeju, pastel, mandi'o, kororo, sópa paraguái ha opa mba'e. Mitãnguéra isaraki ápe ha pégotapa. Vy'ápe ohechauka ko'ã mba'e porãita oiko tapiánte ha ñane retãvape. Og̃uahẽ vove San Juan ára, ára opavavéva jekupyty ha marangatúpe ovy'a oñondive. Néi. Entonces aquí habla de la fiesta tradicional del San Juan, menciona entonces todas las actividades recreativas que se realizan, los juegos, la comida,

Mba'e tembi'u ijapo San Juan árape? Vamos a ir nombrando acá todas las comidas típicas de San Juan. Mba'e ñembosarai ijapo San Juan árape? Todos los juegos tradicionales. Mba'éicha omba'apóta guaguakuéra? Cómo trabajan? Oñopytyvõmba hikuái ha jepa, kyre'ỹ vy'apópe. Mba'éicha oñeñandu mitãnguéra? Cómo se encuentran los niños? Vy'apópe hikuái oñembosarai ápe ha pépe, con alegría. Mba'eichagua teko piko ohechauka tavayguakuéra? Teko marangatu ha jevavére, pe teko joja avei, que trabajan unidos y con mucha bondad. Mba'épa nde reñandu San Juan ára reguevandu'a jave? Cuando, Qué osenti cuando se recuerda las festividades de San Juan? Mboy ha ipyvo oguereko noñe'ẽrã. Cuánto párrafo tiene ñae papáta por eso oke rire jahechambo mboypa oreko. Vamos a contar para ver cuánto párrafo tiene. Upéi he'i, Ahai ko'ã ha aipyvo ko arapoite. Escribo la idea principal de cada párrafo. El primer párrafo, principal. Segundo párrafo principal, tercer párrafo principal. Upéi ñamohenda oikohaguéicha moñe'ẽrãpe, vamos a ordenar cómo sucedieron los hechos en la lectura. Jaha ambue toguépe jaguereko hína péicha. Ha'e jey ko'ã ñe'ẽ. Vuelvo a nombrar estas palabras. Añegueromomandu'a, ojeguerohory, ñemomandu'a che rekuérdo ojeguerohory, che admira, che valora, tuichaitéva, es gran, una gran fiesta, oñemomandu'a guasúvo cuando se recuerda, se valora, se admira, se engrandece mba'yrumýime en vehículos, oñembojegua, se adorna, ñembotava'erãirã para juegos, diversiones, Oñembotyryry carraca yvyra térã para árbol revaloso, oñembosako'i, se prepara, tatapỹi, brasa, hi'upyrã, alimentos, comida, chyryry, freír, freír se está fritando, jekupyty con unidad, con ayuda. Amoñe'ẽ hi'agu Safán ára ha upéi ambojoaju moñe'ẽrã Safán ára rupive. Uno entonces con flecha en base a la lectura. Mokõi pa rundy jasypoteĩ 24 de junio mba'e roñejapo San Juan ára ñegue romandu'a pe rekuérdagui. Upéi he'i oñembosaraijoa, máva oñembosaraijoa. Upéi he'i oñopytyvõ hikuái. Maerã oñepytyvõ hikuái? Ose porãite hag̃ua ajépa. Ojetapy tata opirirĩve Ciudad del Fuego, Gaza. Mitãnguéra isarakĩ, isarakĩ hikuái. Ha'ã ára ñemomba'e. Por eso jahekáta mba'épepa ojoaju porãve hikuái, cuál es lo que mejor le va a cada expresión. Upéi ñanohẽvo ñe'ẽrãgui, escribo del texto, mba'épa oiko, mba'e, mba'érepa oiko, por qué, ha mba'épa oiko después, qué sucede y por qué sucede. Néi, pe pe'upecha ñane rembiapo ko ára pegua, ña mo'ũ'ã ñane rembiapo, aguyje.